Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tamiša go semoya ka Doctor Makgabo, ebile ke amogela le ba e le gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo kgopela gore le subscribe, le like channel ya rena, le kgotle le notification bell. Ke a leboga. Le kgone ke rata re bolele ka ntho e ba e bitša gore ke a life path number. Life path number. Life path number nkare ke nomoro ya gago ye e le gore e laetša bophelo ba gago rena wena bophelo ba gago mo lefaseng le re lego mo go lona bo tlo sepela ka sebopego mang life path number so a re theletšeng gore na life path number gorena o tlo e kry-a ka tsela e jwang and ebile ke tlhalosa gape ke gore ke tlhalose kudu in full gore le kgone kušana re bolela ka life path number re bolela ka eng life path number goba nomoro ya gago ya, ya, ya kore nomoro ya tsela ya bophelo ba gago mo lefaseng le ke nomoro ye e leng gore e, e kore e laetša gore na bophelo ba gago bo tlo sepela ka sebopego mang se se ra gore e laetša di kore a ke no di-characteristics tša gago wena o le motho a kere and then e laetša gape le gore na um kore ya go bontšha na motlhang o gotše o tlo ba motho wa mohuta mang a kere and then di dilo tše o ka bang le tšona ka gare ga bophelo and then e bontšha di-goals tša gago tše le gore wena o tlo kgona go di fitlhelela ka ra bophelo e ka go laetša career ya gago gore career ya gago e, e yo sepela so e ka go laetša tša tše dingwe ntho e nngwe le nngwe e amana le bophelo ba gago E ka ba ntho e le re amana le like manyalo, marato, jwale le jwalo. Ge e le gore o motho e le gore o rata di-business ya go bontšha gore na wena tsela tša di-business mo go wena di tlo sepela ka sebopego mang. Ge e le gore o rata motho o rata go betšha dilo tša tshwana le dilotho goba di-bettings goba go betšha dipere jwalo le jwalo le gona ya go laetša. Ge e le gore you are an artistic person, a kere o motho e le gore o rata art, um mohlomongwe o kgona go opela or o kgona go drawer, go ba gona ntho engwe e le gore wa e rata ka art, a kere le yona e kgona go bontšha gore na um ge re tla ka career yeowe o ka kgona go developa jwang ka yona and ebile success yona e tlo tla ka sebopego mang. e sa tšwela pele e go laetša di-purpose tša gago mo bophelong gore o tsebe rena wena mo bophelong bo rilego mo bona purpose ya gago ke eng maike kore maikemišetšo ke a mafeng ke dilo tse le tshwanetse o di fitlhele goba lebaka ke eng la gore o be mo lefaseng leke o tlile mo go tlo dira eng go tlo phetha one two three dilo tše swanetše tlo di phethe ke eng e leng e leng so life path e kgona go guida kudu go swetše o nyako choosa career ya gago goba motlho mongwe le le le already o gotše mara go na le tše o nyaka go dira ka ra bophelo and then e kgona go guida life path ya gago ya kgona go bontšha gore ee lo tše ke netse o ka kgona go di dira goba ge e le gore o ka se kgone go di dira le gona e kgona go bontšha e go bontšha di-challenges mathata e le gore ka kopana le ona ka ra bophelo a kere and then wa tsare okay mathata a ke kopana le ona and then nka kgona go a solver jwang le jwang and e kgona go bontšha gore na

um o strong go o kakang ge re bolela ka bo strong ga re bolele ka maatla ao ba dinamananamana mo mmeleng re bolela ka maatla a le a go kgontšha go dira dilo go le wena motho o kgwetse le gore nako ngwe kopane le mathata ka ra bophelo kgwetse le gore ga se wena motho la o ba le fear a kere o ipotsa gore okay mathata ga le gona ke tla nna fase ka bona ona mathata a khositše ke eng And then ka bona na mathata re ka rarolola ka sebopego mang le mang le mang. And ebile go bontšha di-weaknesses tša gago. O kgona go tseba gore okay nna weak di-weak points tša ka ke tše di so le tše di so. Then go tseba di-weak points tsa gago obviously o tla sticka to the strong strong points ene le carry ya gago o e choosa o e choosa o lebeletse dilo tše le gore strength sa gorena se se sepela ka sebopego mang ke nyako fa motlhala go na le batho le gore um ka tlhago a kere ba belegwa ba kore ngwanana a seno belegwa la ntse a gola mmona right o šainyana o na le ditlhong so wa bona gore wena o motho wa ba le ditlhong obviously kuša gore o ka se kgone go tlo hwetsa go bereka mešomo e le e leng gore o tshwanetse o o eme ka gare ga batho batho kgwetse ba o tlhaletše maybe o presenta dilo wa tsa gore wena o- o- kore o motho wa ba le um kore o na le kore ga o le ka ra crowd a kere goba go ye mo stageng o ba le ntho e le re botsa gore ke a stage fright a kere wa tšhoga ka tlhago a kere o tshwana le nna le nna ke ka mokgonowe so ya bantse ya gore le tseo kgotse le gore o kgona go opela a kere mara o na le yona stage fright obviously o tlo kgotse le gore o ka senapane gore e re ke ko epela gare ga batho because o na le ditlhong ka tlhago o tšhaba batho go bona batho wa freezer o le ka re batho ba ntšhintšhi wa freezer ka mokgwa o leng ka gona o ra gore o tshwanetse o choose career e le gore wa tseba gore ye career ke e le gore a ke tlo kgwetse ke bereka batho ba ntšhintšhintšhi goba batho ba ntlhaletše ke tlo kgwetse le gore ke kgona go bereka le batho ba mmalwa ka ra bophelo baka jalo le jalo ke yona e life path ke yona e life path okay um jale ke rata go le botsa gore na motho mongwe le mongwe na le life path ya gage and then ke tlo le botsana life path re calculate ka sebopego ma re itlhakantšha jwang gore kgone go tseba life path ya gago life path e ke di-number tše le gore di thoma ka one o fihla ka nine fela only one to nine ke yona life path So, re tlo e calculator jwang life path ya rena? Gore o kgone go tseba life path ya gago, o swanetše o tlhakantšhe dinomoro tša matswalo a gago. Ke a bušeletša. Gore o tsebe life path ya gago, o swanetše o tlhakantšhe dinomoro tša matswalo a gago. Ke tlo lefa mohlala. A ke re wena mohlomongwe o belegwe ka di-sixteen tša March 1971, 16 March 1971. Bjale ge re tlo di hlakantšha bjang dinomoro tše gore di kgone gore fa nomoro e tee fela ye e leng gore e ka wela ka gare ga kore any number between one and nine mo e le gore tlo kgona go tseba gore na okay life path ya ka nna e wela under nomoro e so and then wa kgona go lebelela gore na okay ge e wela under nomoro e so batho ba e le gore ba wela under

then ntho e tlo kgona go thuša go shaper bophelo ba gago go shaper future ya gago okay ke file mohlala a ke re bolebole ka di-sixteen tša march 1971 so o tlo go se dira um o tša pene ya gago o tša le lephephe la gago and then o tlo o tlo thoma go ngwala a kere re tlo thoma pele ka letšatši la matswalo letšatši le o belegoleng ka lona o belegole ka di-sixteen ke example e ke nang le yona so ra gore o tlo re one plus six o tšea one yela wa e tlhakantšha le six nampile ya go fa total ke nye ke seven wa e ngwala fase and then go fetša o eda um eh, letšatši le o belegileng ka lona then re tla go kgwedi jalo o belegilwe ka march ke example o belegilwe ka march then o tlo re a kere march dikgwedi ke gore ke zero one zero two zero three jwalo le jwalo a kere and then so march re tlo re zero three and then go belegile ka kgwedi ya march e lego kgwedi ya boraro and then o tlo ngwala zero plus three and then zero e lego lefela ge re tlhakantšha le tharo e re fa eng e re fa tharo okay and then jale ke ke yona kgwedi ya gago a kere and then yone re tla go nye go ngwaga example ya ka ke rile o belegile ka 1971 so ge re tla go 1971 e le go ngwaga re tlo tšea one ra re plus nine plus seven plus one karabo yona ke eng ke eighteen so o gopole gore re nyakana le nomoro e leng gore kore re nyakana le nomoro e le gore e ka re fa one to nine so ge e le eighteen so go ra gore ke nomoro tše pedi re tlo tšwela pele ka go e tlhakantšha ra re eighteen yela le yona ra e tlhakantšha ka tsela ye ra re one plus eight ye e tlo re fa nomoro e tee e lego nine jale ge re feditše go hlakantšha jale re tlo di theošetša fase jale a kere ge di theošetša fase and then e tlo ba ele ya gore re boela morago re nyaka matšatši a la matswalo letšatši la matswalo le re file number seven ra re plus letšatši la kgwedi tšatši la kgwedi re file number three ra ngwala plus eh, re ngwale three a ke re tlo ba seven plus three jwale ra fetša ra boela ra ya go ngwaga ngwaga o re file number nine and then ra fetša ra beya nine e la mola so ra re e tlo ba seven plus 3 plus 9 ye e le gore karabo ya gona e re fa eng 19 so 19 yona e sa le two numbers and re nyakana le one number so go ra gore re tlo ja 19 le yona re tswela pele ka go e tlhakantšha ra re 1 plus 9 1 plus 9 e re fang e re fa 10 so a se re tlhe re kry-a karabo ya rena re sa nyakanang life path ya rena ka e re file nomoro tše pedi di tsona re tlo tswela pele ka go ditlhakantšha ra re 1 plus 0 yelo re tlo re fa enge 1 so go ra gore go ya ka example ye motho e le gore o belegile ka ona tšatši lona le life path ya gage ke number one so ke ka mokgwa le ke tlo kgopela re le tlhakantšhe life path tša lena and then o tsebe life path ya gago and then tomorrow ke tlo dira video mo e le gore ke tla ba ke le botša eh, ka life path number one re describe batho ba life path number one and then next week ra dira ba life path number two jalo le jalo then o mongwe le mongwe o tlo ba tseba life path ya gago rena e tlo sepela jang ke tla ba ke describe gore wena um o motho o mosolso go ya ka life path ya gago ka go botja di-strong points tša gago ka go botja di-weak points tša gago ka go botja di-potentials dilo tse e le gore kore bokgoni ba gago ka go botja di-potentials tša gago ka go botja phephosi ya go ya mo bophelong ka botša di-challenges tše e le gore o ka kopana ka re ga tsona jalo le jalo ntho e tlo kgona go go thuša go shepa life ya gago ke a leboga di ipsineng ka letšatši la lena